Хәерле көннәр дуслар, бүген мин Япониядә һәм Токио шәһәрендә. Һәм Япониядә мин беренче тапкыр һәм беренче тапкыр мин татарча сөйләшүче япон егетен очраттым. Бүген э, сезгә дә күрсәтергә телим, аңа берничә сорау биреп, бергә аралашырга телим. Сәлам, Юта. Сәлам. Ничек хәлләрегез? Әйбәт. Рәхмәт. Үзегез ничек? Аллага шөкер. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Бүгенге э, кафедагы ашамлыклар бик матур, хәтта ашамыйча сокланып утырырга да мөмкин. Юта, сез бик шәп татарча сөйләшәсез. Мин инде сезнең белән бераз гына сөйләштем. Бер соравым бар. Сез татар телен кайдан ишетеп белдегез? Татар теле булуы турында. Э, беренче мин университетта төрек теле укыганда э, татар теле турында белдем. Чөнки ул төрек э, төрки тел телдәргә керә. Дәрестә аңлаттылар төрек теленнән башка, мәсәлән, үзбәк, казах, уйгур һәм татар кебек телләр бар икәнен. Шунда мин көлдем татар теле турында. Аннары безнең университетта татар теле дәресе юк иде шул вакытта. Безнең университет ул кайсы университет? А, вот чит телләр университеты. Анда төрле телләр укытыла, ләкин татар теле укытылмый иде. Шуңа күрә мин теге үзем укый башлаган. Нәрсә белән кызыксындырды сезне татар теле? Ни өчен укый башладыгыз? Иң башта мин ютуб сайтында татар җырын тыңладым, Аерылмагыз җыры. Аерылмагыз. Әйе. Шул видеода татарча субтитр дип бар иде. Әйе. Һәм латин, латиница булган. Әйе. Шуңа күрә мин аны укый алдым.

Сез бик камил татарча сөйләшәсез. Һәм белүемчә, безнең Юта ул халыкара татар олимпиадасының җиңүчесе. Бу турыда да әйтә аласызмы? Никадәр сез өйрәндегез, кайдан өйрәндегез һәм ничәнче елда катнаштыгыз бу олимпиадада? Мин олимпиадада 2004 елда катнаштым. Димәк, татар телен өйрәнә башлаганнан 3 ел узган. Мин олимпиада өчен махсус өйрәнмәдем. Ә болай теге хобби кебек итеп татар телен укыганда олимпиада турында бер кеше миңа әйтте, шундый ә, мероприятие бар, чара бар, сез дә катнашып карагыз дип әйтте. Ә, мин ә, шуңа кызыксынып китеп, ә, олимпиадада катнашырга булдым. Ә, ул олимпиада бик ә, ә, кызык булды. һәм бик файдалы булды. Шулаймы? Әйе, чөнки бер атна буе татар телендә генә аралаштым. Шуңа күрә бер атна эчендә минем татар телем бик шомарган. Олимпиада нинди форматта узды? Олимпиада башта интернет интернетта тест форматында булды. Аннары Казанда офлайн формат. Әйе, офлайн формат. Аңлашылды. Ә сез

Сез Татарстанда яшәдегезме? Әйе, олимпиадада җиңгәннән соң ике ел КФУда укыдым. Әйе, Казанда ике ел. 2014 елның сентябрь аеннан 2016 елның июнь аена кадәр яшәдем. Сез анда укыдыгызмы? Әйе, КФУда укыдым. Магистратурада. Магистратура. Әйе. Факультет? Татфакта. Тот факта, афәрин. Диссертация якладыгыз димәк. Я, якладым, әйе, татар теле турында, татар һәм башкорт телләре турында Ага. э, 100 битлек диссертация якладым. Афәрин, сезнең каршыгызда татар телендә диссертация яклаган кеше. Бик шәп. Ә, Хәзерге вакытта ә, татар телен кулланасызмы? Ә Хәзерге вакытта күбрәк э, фәнни эшләрем эшләрне алып барганда кулланам. һәм Казанда танышкан дусларың белән язышканда? Татарстанны, Казанны сагынасызмы? Әйе, бик сагынам. Бу елларда барып булмый, расы. Бик барасым килә. Татар дусларым белән очрашасым килә. Татар ризыкларын ашыйсым килә. Иң сагынган татар ризыгыгыз нинди? Өчпочмак, чәкчәк, бәлеш сагынам. Монда ашап булмый шуңа Казанда ашыйсың. Хатыныгыз пешерми монда әйберләр? А, бу да пешеп бирде. Шәпшек пешерде. Һәм пәрәмәш пешерде. Ул да бик матур итеп. Тәмле итеп. Тәмле итеп ясый белә. Яхшы. Тик Казандагыннан аерылып торадыр. Әйе, ул Үзбәкстаннан шактый бераз Аңлашлы. аерылып. Ярый. Бәлки, Татарстанда яшәүче сезне караучыларга, белүчеләргә берничә сүз әйтергә телисездер? А, Теләкләр, теләкләр. тел өйрәнүчеләргә бәлки. Ә Тел өйрәнүдә, э, өйрәнүне дәвам итү һәм э, шул телне ярату, кызыксынып өйрәнү бик кирәк. Шуңа күрә мин э, сезгә әйтер идем, шул Сезне өйрәнүдә дәвам итегез һәм ул өйрәнү күңелле булсын өчен тырышыгыз. Шәп. Рәхмәт сезгә җавапларыгыз өчен. Сезнең белән күрешүгә без бик шатбыз. Сезгә дә зур рәхмәт. Сезнең кулыгызны кысырга телим. Рәхмәт сезгә, бу безнең Япония һәм Татарстанның дуслыгының дәлиле. Рәхмәт, Йота.